Juventus Lazio għal Amore Birkirkara u Juventus xejn Inter wieħed għal Amore li Xavier hawnhekk. Xavier, ovvjament kena rajna loba nas bil-lejla miftuħ ħafna, rajna loba sabiħa, pero ovvjament il-rezultat ma kienx dak li xtaqna. Dizappuntanti, naħseb eh, kien ħakna ħafna ħjar. Jien nemmen li Draw kien Minkemm ma ngħidlekx kienu kont strett naqra żżejjed magħna, Draw. Fimni l-lob ekku. Il-lob hekk ma tistax tgħid fejn ħajmuru. Imma kien ħaqna ħjar, nemmen, għalmenu kien nemmen. Deċiżjoni tal-arbitrali li tefawna daqsxejn il-baħar u bħal it-tenkar ta' safra fuq l-awtaru, tal-awtaru. Li kienet u ma natax. Kienet fawl li għali, f'opinjoni personali tiegħi kienet kienet għalija kien fawl ta' karta safra u ma natax li li ovvjament kien kien iġib miegħu tkeċċija. Qed ma naħsibx Jirabjak il-fatt li donnu mhux din il-logħba biss u anka fil-bieta l-istaġun il-var isa Hemm grey area fiha, ġieli tintuża, ġieli ma tintużax, ġieli nafu meta tintuża u le. Eżempju, illum rajna l-penalty tagħhom li ovvjament ġie mogħti min-naħa tal-VAR, mbagħad kellna ovvjament inċidenti aħna li ġie kkonsultat jew inkella u ma ngħatax, jew inkella addirittura lanqas biss ġie kkonsultat il-VAR. Nemmen li minnaħa tal-AHVA hemm ċertezza kbira u fimni kultant kważi kważi tasal tgħid lanqas jafu. Tinqas tgħid tgħid imma f'partijiet tal-logħba jkunu ineżistenti. Ma nafx. Ġieli tgħid imma possibbli fawl kważi kważi ċar li ma jingħatax jew tal-inqas ma jmurx jidwera fuq fuq fuq on-field review.
X'inhuma l-emozzjonijiet tiegħek hekk wara dil wara li nitilfu ovvjament mal-ikbar rival tagħna llejla? Nifhem, diżappuntanti, kont qed nisten kont qed nippretendi jew nistenna li jkun hemm dik ir-reazzjoni ta' ta' rebħa għax anka anka kien għeġibna li kif qegħdin fil-punti konna naqbżuhom fil-punti għalkemm li hu li l-Inter kienu jispiċċaw xorta qegħdin b'logħba inqas. Imma kienet iġibna f'pożizzjoni li f'konfront dirett, jekk li kellna fl-aħħar tal-istaġun nispiċċaw punti ndaqs, konna nkunu vvantaġġjati fuqhom, hekk huma ġew ivvantaġġjati fuqna għax ġejna draw away u telfa home. Kieku konna nkunu bil-maqlub li stajna nimmiraw fi staġun fejn qal ħafna u huwa diżastruż, kont stajna nimmiraw anke għat-tielet post iktar milli għar-raba' post. U ngħiduha kif inhi, għamilna waħda, hekk dejna ngħidu fuq, għamilna waħda mill-aħjar logħbiet li għamilna dan l-istaġun. Eh, sfortunatament, kważi kważi tlażaltajt li meta lagħbna tajjeb dis-sena spiċċajna fuq l-iskor xi ħażin. U parentesi żgħira wkoll mal-ferra lajfa lajfa tlieta. U lajna spiċċajna barra. L-istess, ifhem li l-iskor mal-ferra lajfa kien daqsxejn giddib. Eh, għax sal-web xejn konna qegħdin kollha l-aħjar fil-ground u mbagħad isna Jaf il-Logomar trid tintilef għax trid tintefa' titfa' kollox fuq l-attakk u nftaħna fuq wara u sabbu sabbu nilgħab iġiex l-alternattiva. L-aħħar mistoqsija naqatlek żewġ mistoqsijiet f'waħda. Wara r-riżultat tal-lejla, taħseb li eh, r-rebħ tal-Koppa Talja sa huwa importantissimu huwa essenzjali biex l-istaġun ma jkunx mitqies fallimentari u taħseb li r-raba' post xorta għadu konsolidat?
Fem, ħan nirrispondi t-tini waħda. Il-raba post, rridu noqogħdu attenti għax apparti l-Atalanta li għalkemm qegħdin bedin daqsxejn iżjed xorta għandhom logħob inqas jistgħu jiġu ħames punti taħtna, hemm ir-Roma wkoll hemm il-Lazio qegħdin viċin u għandna l-logħba konfront dirett magħhom. Għal rigward tal-Koppa Talja, Nifhem, jalla tal-inqas ngħaddu mis-semi final il-kombinazzjoni se jennara it-tieni lejn mal-Fiorentina, ġifieri nippretendi li ngħaddu għalmenu dakinhar qegħdin daqsxejn avvantaġġjati bl-iskor. Eħe, biex tal-menu ngħidu bqajna xi strixxa ta' xar snin li kull sena ħadna tal-inqas xi ħaġa fil-bakkeka tagħna ngħid eħe, nippretendi li nittama tal-inqas iktar milli nippretendi Li neħdu l-koppa tal-jum. Naqbel miegħek.
Grazzi ħafna ta' kummenti sejfja. Grazzi li. Grazzi li kom tal-li segwejtuna, ħana narawkom il-dakwinus.
Grazzi.
Thank you.